Ogwanjo. Ere yi? To biane kawa? Koro in iketa ni kiseroho gambut to an machwero ni dong. Machuoba ne ng'eny kawuono. Achwero ni gimondo igol gigi endi kaendi ok adwa nenogi.

Bede gi rob moro nyambita irwanago utani. Rob to onge wa mana gi kunyiedha.
Oma. Otel ni moy tem gogi. Eh eh.
Ai. Waye nyakwara ela ya. Atho maletia. Oma ne nyambita. Ma lwet dhano. Jogi nega. Watangama
Gima winjo ane mang'eyo gwani. Ang'o mulara?
Gima winjo ane mang'eyo e Rwanaka. Rwanaka. Eh, omaka maka kate, omaka maka kochako kodhi nyaka ogucha koni. Koduoga duoga nyaka piny. Ai. Imulo mos omera. Ala, ang'ani. Koro amiyi irwakri kendi cha. Idwara to.
Mama iketne gino tene. Mula ne mos.
Eh, Ogucha ne. Ai, ai, ai, mak nyuta no maber. Jogi nega yathera. Ababa uma kata gir ng'ata kia mulo. Nindwa mondo arwayi. Ai, Irwana bathe koni.
Nindo maber mondi. Ok nindre, ok nindre. An kata gir ng'ato akia mulo jaoda. To ba ina idh ng'ato michamo no ibni ne ne sose ne en bar ng'ato. mo- Aidho kamako kata tichere kata ya. Bole kuru.
Aidha yudo ka ketho bando na. Ago gi kidi molengo lewe. Dongo nosekweri na idha go onge. Ai, ai, ai, ai, gi piny kono. Ka. Eridri kamano.

Aeri.
Kendo in e wuoyi maduong' maka ne ichunga bed piny. Eh, maka mos. Jo- Ero ywa TV kocha.
Jogi nega nyathina.
Koni Jigna ma. Jogi nega nyathina. Kanyo. Jogi nina nyathina. Jogi nega to koka kata gima aseloso onge. Nyathina yande an kodi gi lek maber. Wa aidha mini gone mu mukir. Iwinjo.
In wuoda mahero.
Ai, dada. Mm. Nyambita to nade? Opasruoth. Opak Yesu.
Hey. Aneno kia kulo.
Ah, kulo.
Eh, hey, wada pasta to gini tura. Eh, keta keta piny waambe kikodi matin. Asebedo kamanyi. Eh. Hey. To iwacho ni ya kulo. Eh, hey, ao mupika.
Mm. Eh. Hey. Be iwinjo report ma nyaweyo Jumapil mokalo? Report mar ang'o? Mar chokruok madhi kama Mabele Kesta. Eh, ripodno nasewinjo. E, to ipango nang' idhi biro e chokruogno. Jaoka agombo ni mondo ilemna e chokruogno. Jaoda to ne tuo. Jaodi- Awe dala kotuo sana. Jaodi Koro- tuo.
Eh, jaoda Amos, tuo. mano gima ok aseng'eyo bedo ka ng'eyo. Eh, Mm. oh. Koro chokruok idhi biro kata jaodi tuo. Ah, ah, kotuo ahinya to kanyal weye. Ing'eyo ni Nyasaye wacho niya, jok ma tuo iwene en ma koro timo nade ochango. Nyasaye to nyalo mana change lakini ambe nyaka tuoye.
Oh. Eh. To i- o- ineno ka gima onyalo chango.
Chango ting'e ni koro mar Nyasaye. Mm, iwacho kare chango to mar Nyasaye to onyalo chango donge.
Ngima ne to rach lakini. Hali ne rach. Hali ne rach kabisa.
To apenja an kod gi wach moro. Nyocha aoro mama Brenda iri. Hey. E wach moro donge inyalo biro nena oda kacha. Idwa na bitisha di? Ah, uh, kata kawuono ang' gimoro saa ariyo otieno kama. Saa ariyo otieno. Eh. Nitiere wach moro adona wach kodi eh, mana matin kamae mondo mi dongi to apani winjo. To koro adhi we separate kende. Adong wudi cha dong koso dong in gi nyathi. Ong'e ni nyathi to osebedo ng'ama duong' koro en gi mibadhi mibadhi matindo tindo. Mano to kare to dong En ana wach mwawacho matin dakika moro apar to be idok adoka. Ok wacha ok wakaw seche mang'eny. To nok wakete godiochieng' kamae. Ng'eni godiochieng' seche moko jomoko nyane ni kibiro kanyo to nyalo kelo weche mang'eny. Kuri bira butinu ka Weche mage dong in pastor to an an nyarombo ni. Koro ka bira bira ka nyarombo. Ok ding'e pach ng'ato wada nya nyambe ok ding'e pach ng'ato. Ing'e ni kama wadakni ok wadak gi nyasaye mm. wadak adak gi dhano mani koro nya samoro nyalo biro e oda kaka weche ang' ne nyuolore nyaka kata mana lonya e tij pastor to kae ma iute pastor weche to ng'eny e piny lakini mm. adhi ng'iyo kuma kete wachni koro gima itim mm. ah, aikni ang'o nikech agombo ni mondo ibi to chunya osebedo ka gombo mondo mi awach ni weche moko ang' bi abiye wawuo ah. eh. in ang'o mi Oh, jadolo.
Haya, ah, chief aneni. Eh. Erokamano. Eh, to kodi koni umbeka. Wambeka ginyambita matini ngeni eh, Kaka koro Nyamita. Ah, intie. antie chief.
Ai. Eh. Sefari to nokendo ya. Owada.
We wuoro koda, iwuoro koda nade? Mambaka na ok idonje. To chief I- Nyambita. An.
Nyara do gi mama owuo e chiro. Eh. Eh, chiro kong'ondo ku. Nyo usango.
Ok go gik moko mamu okuso do ikia. Oh. To ang'o ma jadolo di ma tie matata ma- ma- ma- ni- Tie matata ka bi ware ng'ato. Jadala to nigi weche moko matindo tindo mweloso. Matindo tindo mage Mag kodwa kanisa ya wajinga. kodwa yalo ni ok oluongi kanisa. Ma koro iketo pi kato chuori to to koro riti dala. Jadala no eh, inyalo miya thuolo adhiyo koso watim nade? Bed ng'at maber jadolo. Ang'o Ai miyo ka chief golo mane obayo wach sate? Ang'o Adong. molaro?
Ing'eyo ni seche ma Nyas- lo- roho mar Nyasaye olor, Ah. to jok moko jo- jo- jo- jo- jodongo mag piny to luoro Nyasaye, Iwinjo ocha Nyasaye. iwinjo chi ng'ato ok ikas gi wach e tie Achiel. Ok dong' wa- Kuonde miware ji Nyasaye oketo kanisa. watemo mana wacho weche mag Kritus. Koro watim nang'o? Chief, eh, dong' ang' wase- wasewuono sa ariyo otieno. Sa ariyo Biya otieno. biya to wambek mana matin. Ah. Ah, kae to dhi mana bedo maber. Ang'eyo ni Nyasaye biro timo ne chwore gima gimoro. O- Odhi chango. To gima ne wacho ni dhi loso na chae nang'o? Ang' ni ne, ang' ang' kibiro Nyasaye ang' ne losi. Aya. Onge dhi dhi cho makare. Aya. To ok mos ya, ok mos kata mana jadolo ya. Imoso jadolo na. Oriti moro ya.
Oriti jadolo. Donge koso To dong mani ketho chik kanisa ya. jadolo. aya ye.
Onge wach. Ah. Ai, Separate. Iwacho no tuo. Eh, Otuo adier. otuo matek.
Aya, onge wach.
Kik ilamne otho Ah, ah, ang'eyo. ah, ah, ah. Eh. Tim marach no kanya timo ng'at moware ma, ma Ruoth Nyasaye omulo gi tekone yawa. Aya. Gima kamano ok anyal timo. Ah, Nyambita, Ah, aparo wach moro. eh, Bi ane machiegni. joma jadolo to chaka duogo. Bia bia bia bia wachni wach moro. Eh, Sama awuotho kama roho wuoyo koda. roho nyisi nang'o?
Nitiere gimoro ma jomoko timo ni marach. Sama demo chwori ni chwori ni tuo. Agombo na mi abia abia kony abia kony yath moro nitie dalani kanyo. Yath mane?
Gimoro joka beno ochwo kanyo. Dongo dongi gino ramo diende kabisa. Eh, dende to gino ramo. Rose nyisa wach no mi ago mondo mi abi dala kanyo gotieno. Idwa ni bigo tieno Eh, kende. To kata ka dipo ni ok abiro, Eh. adwa ni mondo ibi mondo mi walalre kod roho. Eka kinyne wanyalo wanya- wanyalo biro kanyo mondo mi wakuny gimoro dalani kanyo. Gino Koro- wanyalo kunyo godiochieng' e dala ni kose dala. Rose chiko ni mondo gino nyaka kunya kunya ibiro ibiro oda gotieno. Eh. Eka waloso wechegi. Kisebiro mwaloso wechegi, then eka duogo to wal- wakunyo gi ndalani kanyo. To ibiro dwaro sadaka marom nade? Mm-mm. Roho biro chiko wa- wa- wadhi kuma koro adhiye ni koro gi weche okethore wadhi adhiya chien kama. Onge wach pasta. Agombo ni mondo mi weche minena wachonegi Eh. ikawogi gi teko maduong' nikech ma roho mar Jehova Nyasaye. Oh. Eh. Mana kaka nawacho ni cha nyambita. E agombo ni mondo mi ang' ibi ot godhiambo gimoro saa ariyo adek kamano ka piny oseimore kabisa. Ah, yang nabi.
Eh, koro kisebiro eka waloso weche moko ot kanyo. Ah, Dong koro giminyalo timo en in koro bar ot kaeto kisebaro ot wanyalo wuoyo. Ah, ya obro wuoyo bang'e kar. Ang' nibi?
Eh, ang nabi. Sawa, erokamano.
Aya. Aya. Chop gi kwe. Ibi twen gi. Imos na separate.
Abi mose.
Aya, erokamano.
Imos na go yawa. Amosa ni ge. Kik kik osim joka ma imos na go. Aya. Ka ka ma. Aruani, aruani. Ha userwa to hawe. Ko kaka nyisi. Aeri ndi. Bed gi chunyno. Achaki mana kwaru. Ato e koro ndalo na orumo. Dige ga ng'a time to kika. Kene gi dawo ne gi gore.
Achaki mana kwaru. Ato e koro ndalo na orumo.
Baba wacho kamano. Koro
Gini.
Akonyi, yetu. Eh.
We, adwa na ng'i ko. Kora kini wi. Kara we. Kori wi. Awi.
Nitiere kaka adocho king'e. Eh, ang'e adocho.
King'e adocho.
Eh. Adocho noriembo nwa ineno diel mar apala. Mm. Eh, mano dienda tu.
To baba diela no kinyiewo. Mhm.
Eh, Wewe ya kuru sani ane manyisi. Mano dienda tu. Gini onura nyathina. to dong' ok obi kawe nikech Gini onura. wan mosekwadnigo ba. Kaw kaw gini. Ketna konya ket. Ba in ilokori aloka.

Jolin maber wa. Asili, loka koni. Loka koni. Ero kanyo maber. Niluong na mama. Nitie gima dwa nyise. Kwa dia wa myawu. Eh, dia dia sani. Ngari dongi ngaka. Ibe dio.
Ibe kike bode. Gini nura nyathina. Isedhi? Isedhi?
Hey. Adhi.
Dhiyo nyathina. Uba. Idwa yie kanyini. Dapimu asebedo ka pimu udala udwa walo gi mwandu ga. Uwena tuo. Chieng' ni to ng'eny ya wuondruok ni tuo ni to goke ma. Ok e gi pedra kata kamo en ka be ka wuoke. Ang' inge kwenye to. Mane gi maka maka ni achorora kendo na. Iwe na wach. Kani kura to. Apim gi anena to. Mama ni eh wiya moto dwa bara koso koso wuondruok nyalo kelo tuo adier. Idwa yie na ng'ana. To koro do. Mano rach. Ma ninda ahinya. Jana tho nang'o? Gibiro.
Ogwanja tiwe baba ugewa. Awe ka en kanyo ke.

Nyambita, linga linga, iwinjo. Ang'eyo ni little lit ndi. To Biblia osacho ni tho ok en ok en ok en lal. Iwinjo? Linga Ok linga. en lal na dong maonge dichuo, ok en lal manade. Ang'eyo ni dong maonge dichuo. We we yuke. Ibiro miya mirimo ma- ibiro Samoro pok otho we wakul mondi ka chunye gwecho. dong iwinjo ng'ando setal manga Pok mosetho. otho. Manga mosoto. Separa.
Ah ah, ibi miungani timore ine. Separa. Nyambita. Linga linga nyasaye biro nyasaye biro telo ni. Umera chungana abed ka komka. Iwinjo. Kata nyasaye bende wacho ni mond liete gi nyithi kiye ng'ama rito. Donge Nyasaye medo ni mondo irigi tin kiye? Ang'eyo ma to koro osetimore. Koro gima onego wang'i en kaka welo biro bedo ka biro biro chiemo e liel ka. Nikech sam- sani koro chuori osenindo. Ka wendo moro biro to odhi o- o- dang' itim nang'o? Wachno ema koro onego wang'i pasta. Ne wene mama ubed kanyo. Wene mamu bede kube no. Bede gi koni, bede bede bede gi koni nyambe. Eh, imbe kata gitin kani. Ako mondo mi awach ni nyambita. Ni Nyasaye to orito joge bed ni ong'ama ong'ama tin obed ong'ama duong'. Eh. Dong Yesu wacho ni ni en murito nyithi kiko ni mondo liete. To kan representative ok an jadolo manika. Kori bro konya rito nyathini. Yeah, nyathi achiel, nyathi achiel kende no kakonyi rito ya, nyathi achiel ne yawa. An an gi nyithindo adi? Kori dhi kawe kaka nyarombo koso kaka ngawa? Ah, at kuin kase kawi kaka kaka nyarombo na. Hey. Eh. Mudongo nyasaye ngaka biro timore. Ini yawa, ini kia nyasaye ya. Mama kia nyasaye. Nyasaye to ang'eyo ang'eya lakini mm. ji wachoga ni abro rito abro rito to anto pok nasingo ne jaoda nabro intadhi riti ang'o momiyo an misingo intadhi riti ee ma chwech nyasaye yawa intadhi riti eh. intadhi riti maber kendo onge ng'ato ang'ata mabro riwo ng'adhi ritou gi minu inadhi riti nyathina ni bibro rito adier Kasekawi ya to ng'a- akawi afuel gi mwandu ni te. Dong Nyasaye wacho ni akelu misika misiki uduto ira. Koro wan wan misik separate. Do- so wan- Dong misik Nyasaye, dong manyisi ni. Ah. Eh. Dong koro neno. Eh. Adhi riti maber ma dong nawacho ni onego bed ni wadhi ot. Eh. Eh, ikira ikaw dhi ot mondo mi wa walal ne kaka nwawacho ni walalore cha.

Mana kaka nawacho nino, kwadhi wa- kwa- kwachopo ir chief to wanyis chief ni maiti ochier kendo maiti koro lawa. Eh. Dongo chief no ngani jawri tuo. Eh, nong'eyo nyicha asenyisa Ai to ma an macha gima luoro manade ya. Eh, an maluoro ma aa Ifa be be no tho adier. ok apar aa lakini notho Ehe. Eh, nayudo kopupni ma- Kar wadhi wa- wadhi ir chief Wadhi mondo kon wanyis chief chief. ni wayudo wanadhi mana lemoni kik wach moro bede. Eh. Kono chief nadhi mana lemoni Mm. Nadhi mana wacho ni weche moko ma- manyalo jiwo chunyi nikech in gi kuyo. Mm. Kae to maiti all all of a sudden maiti timo nade? Maiti ochier. Wadhiyo.
Wadhiyo. Wadhi dhi wada. Ana- Anyalo sim. Mano gima lit na wada. Ema nowach matek ma nyaka chik. siasa oketo aketa ng'eyo mang'eny ma kata gima miyo ng'ato ng'e a chief mar ang'ongo kama ng'ato ng'isa na chok ne ji e gweng' asechoko ji ma dhano opong'o dalana I- ma- ng'ato diwuo kata ni an ema dachung' ni chief chok na ji chok na ji abiro kari kanyo jumapil kose biro to pogo ji siling siling piero abich iriwe dhano apar piero abich oriwe dhano apar man nyaka ng'ama nochoko jawuon dala wiye wil koda mochako dhi gi pesana as koserem to ogona simu ni chief ni ok wadhi maber mago be gima chike ita rem nok mari ipani seche manye ji opong'o dalana ka gima liel ni dalana nyamor Unyalore. Wang'i koka morore usetiyo gi pesu. Kata ni logo sukuma. Alot kabich sano ochiek meru kuch. Ang'o monu usombo gi pesu muketho mumiyo jopiny go? Jago kura nyaka noseng'e unyalore. Liend Kibaki bi onego be sani wadich kaka jo sirikal onego be ni wadhi e liel. Kanya adhi e liel iyudo ka trela marabora ma tielo kia piero ang'wen gi wiye ema idwale kuno. Welo dhi nyaka jok mane kia Kibaki. Kiyudo ka denge e dho gate ywago Kibaki malich miwe ni en wat Kibaki. Moro ba yudo kanyo ka rabondo, rabondo ma kata Kibaki ber ber. Kukaso ni wat Kibaki ng'ama nowang' mana gi chai ma chai nopukore e wiye. Weyo thingo ji gi oyuma manono. Wan chife wan gi tich matek. Sani Kibaki otho gweng' lich ma ji go mau mau. Iwinjo ka ng'ato ywak malich ni Kibaki kia no- ya- nogero kia sikunde, kia Kibaki kia nokelo kia ang'o, kia sitima, kia somo manono. In ndalo mane Kibaki kelni to ne tim ang'o jasiasa ma sani koro nying Kibaki mi ichomogo microphone. ni wuoyo. Ayudo oyuma josiasa. Eh, Konywa yawa.
Ang'o mulo Konywa kuno? kama. eh, to kubed bedu Chief Maiti piny. obiro lawa. We mulogo kamera bed piny.
Ang'o motimore?
Chief, Eh.
chief an matek. Jadolo ne, jadolo ne miya ng'uono mondi. Chief arido a a. Miya ng'uono.
An matek Winjwa yawa, chief.
winjwa winja yawa chief.
Ang'o yawa. motimore? Chief nadhi lemo, Jaoda.
nadhi lemo Eh. ka Chief separate. jaoda. Eh. Jaoda otho Eta in mochwere. i- dong' in e chi separi. Eh. Eh. Ok apenji. Iwinjo jadolo sama wuoyo gi ng'ane ng'ane ma wuoyogo. Weche mi- mirwadi rwadi rwadi mano dwaro kanisa kumuyale. Iwinja? Ipan mana gi wach. Koro in jaod separate.
Eh. Eh, tang'o motimore ma mibiro kimbwakni ma pok naneni kimbwakni malich kamano. Separate nitie tuo.
Eh. Oleng' olewe. Eh. Ochier. Olawa. Iwacho ni separate otimo ang'o? Chief ama ok iwinj ok iwinj kora ya. Eh. Ochako lawa. To olawu nang'o irwenye. Jadolo ero ni kanyo. Ema penji. Eh.
Ng'ato kotho kochier. Eh. Chiege rwenye. Chiege ok nyal rwenye. Tang'o mi olawu.
Jadolo mara lokore go makikata Ang'o motimore jadolo?
Ruoth mae wach manitie. Ee. Donge i nyi- nyi kalo nyi kwa wuoyo gi dadani. A- a- macha ok wuoyo macha cha ni in gi pachi moro ing'ena ja sirikal tinde aneno gik mang'eny ng'at man ga midi midi gi ng'at ineno Chief na alosa losa kwe, mana Mm. aloso gi mama ne ba thot. stel ming'awo ga angolo ni pani nyalo yalo gadiera un ok une johala mo- mokethore makata nobed mana gine ni ruwi duol bed minyaga dhiang' ruwi duol Chief, ah, winj- Chief, winj- koro ikonyowa nang'o? winj gima timore adhi lemo ka separate nikech oluonga kanyo ni ilama ng'o in ang'o milama chieng' ni diyo mama ni etie matata mama eh, matata nogwar dhakoni donge na- na- natemo naloso kode kaka wanyalo loso weche weche Chief, mag ok ikonywa chokruok separate. koro ang'o motimore wach nada ndiko kesu nado waka Donge asewacho ni Adhi niya.
le- adhi lemo kanyo wer wado wach ka ok in orweda Pastor, we Nicha- awuo. ichamo go orweda Ap- ok iwinjo ang'o motimore Separate ne tuo. Ee, Otho. ee.

Kolau. Oringo matek. Ema wacho no ndama di in sama churi ringo ok inyal kwano. Ok anyal kwano.
Ne giro ndama moro, ne giro ndama moro mang'wen kama chief. Ka wang' buro lo in mano wacho. Sama churi owuok gi ng'wech kochier, olawi, ikwano ndama kuma. Ano kolawa, ano lawo pasta, ana ringo konyo pasta. Pasta ogo ndama di. Ogo ndama ng'wen, to chief gima gima chanda. No tho, no nindo.